Merhaba hevalno, em ê îro mamikên kurdî bibînin ka çi ye mamik yanî bi tirkî dibêjin bîlmece. Ka em dest pê bikin em ê îro çarde mamik bixwînin ka hûn jî dizanin nizanin em ê binêrin niha. Yekemîn mamikê me çi dibêje, Wek şivanê berxikan dinêre li zarokan, fêr dike hêdika zanîn û tiştikan. Ew çi ye? Belkî hinek nizane fêr dike hêlê me yanî di elimîne. Hîn dikeyan jî em nikarin bêjin. Ka em binêrin çi ye? Wek şivanê berxikan dinêre li zarokan, fêr dike hêdika zanîn û tiştikan. Ew çi ye? Mamikê me yê Dudu. Li mam heye, li xal tune. Li mal heye, li bal tune. Ew çi ye? Em car di bixwînin. Li mam heye, li xal tune. Li mal heye, li bal tune. Ew çi ye? Em ê dawî de bersiva yanî cevabê mamikan bêdin bendê bin. Mamikê me yê sê. Tu je weke şûr, xweş e weke bilûr. Ew çi ye? Em car dibixwînin. Tuje weke şûr, xweş e weke bilûr. Ew çi ye? Mamikê me yê çar her roj li dibistan e lê tiştek nizane. Ew çi ye? Dibistan li hêlê me dibêjin mekteb. Yani dibistan mekteb. Em car dibixwînin. Her roj li dibistan e lê tiştek nizane. Ev çi ye? Mamikemê pênc Pir pele nivîs lê bele Bi bend û bale ji te re heval e Ev çi ye? Em car di bixwînin Pir pele nivîs lê bele Bi bend û bale ji te re heval e Ew çi ye? ê çaran bixwîn ê şeşan bixwînin Şevê da tên rojê hil tên ew çi ne? Sankî waya hinek hêsan e. Kam car dibixwînin Şevê da tên rojê hil tên ew çi ne? Ka em heftan bixwînin. Odeyek şuştî muştî, si û du peya lê rûniştî. Ew çi ye? Em car dê bixwînin. Odeyek şuştî muştî, si û du peya lê rûniştî. Ew çi ye? Xwedê zane hûn zanin. Ez bawer dikim ku hûn zanin. Ê heşta. Cêvîne li kêlek in. Ne goşt in lê nermik in. Ev çi ne defhem bikin. Em car de bixwînin. Cêvîne li kêlek in. Ne goşt in lê nermik in. Ev çi ne defam bikin. Em ê nehemîn binêrin, mamikên nehemîn çiyeka em binêrin bixwînin. Du pencereyên bê derî, bi şev girtî, bi roj vekirî. Ev çi ne? Balê xwe pê din çi dibêjî, Du pencereyên bê derî, bi şev girtî, bi roj vekirî. Ev çi ne? Ka hinek bifikirin ev çi ne? Mamikên dehemîn çi dibêje, Xaniyekî gilover û spî, bê pace û bê derî. Tê de rûniştiye bûkekê zerî. Ev çi ye? Boya hinek dirêj e, em car dibixwînin. Xaniyekî gilover û spî, bê pace û bê derî. Tê de rûniştiye bûkek zêrî. Ew çi ye? Mamikê me çardeh bû, em ê niha yanzdeh bixwînin. Ka min ên mamikê yazdeh çi ye? Goga min a sor tê de hene heft çermên spî bi dor. Ew çi ye? Em car di bixwînin. Goga min a sor tê de hene heft çermên spî bi dor. Ew çi ne? Ew çi ye? Mamikên danzdeh, danzdemîn. Çi dibêje, Mamikê min o, laşê wê reş e, serê wê kesk e, dilê wê spî ye, ew çi ye? Rind guhdarî bikin, Mamikê min o, laşê wê reş e, serê wê kesk e, dilê wê Spî ye, ew çi ye? Mamikê sêzdemîn çi dibêje? Dibêje ku ji devehê bilindtir e, xwarina wê ji hingivî xweştir e, şîrê wê ji jehrê nexweştir e, tovê wê ji kuncî hûrtir e, ew çi ye? Tiştekî ecîb e sankî. Em car di bixwînin. Hinek dirêj e. Ji devehê bilindtir e. Xwarina wê ji hingivî xweştir e. Şîrê wê ji jehrê nexweştir e. Tovê wê ji kuncî hûrtir e. Ev çi ye? Em ê mamikê xwe yê çardemîn yanê ê davî em bixwînin. Di dibir de mamikê me dike biqede, xwelas bibe. Em ê bersiva mamikan bixwînin hinek şim va, Ama çardeh mamikeye min bersivên hefta, tenê ê hefta ez ji we re bêjim, hûn jî li jêr vîdeoyê bersivên din dikarin binivîsinin. Em ê mamikên xwe yê davî jî bixwînin çi dibêje. Mamikê min o, ji caran carekê, ji yekê derket hezarekê. Ev çi ye? Em car de bixwînin. Mamikê min o, ji caran carekê, ji yekê derket hezarekê. Ew çi ye? Em ê niha li bersiva binêrin çi ye? Bersiva yek, Li pêşî dixwazin em mamik binêrin çi bû? Ê yek çi bû? Wek şivanê berqikan dinêre li zarokan, fêr dike hêdika zanîn û tiştikan. Ew çi ya ka em binêrin cardin? Mamoste yani mealim. Ê Dudu çi ye? Tîpa me ye. Ka binirim mamik çi bû? Li mam heye, li xal tune, li mal heye, li bal tune. Ew çi ye? Yani tîpa me ye. Herfê me ye yani. Mamikên sê çi ye? Tuje weke şûr, xweşe weke bilûr. Ew çi ye? Çi ye em binêrin? Ziman xweş e. Ê çara bersiva çara çi ye? Çente. Ka em binêrin ê çar çi ye? Her roj li dibistan e, lê tiştek nizane. Ev çi ye? Çente ye yanî. Ka em binêrin pênc çi ye? Pirpel e, nivîs lêbel e. Bi bend û bal e, ji te re heval e. Ev çi ye? Ka em binêrin mamikê min ê pênca bersiva wî çi ye? Ê pênca pirtûk xweş e, waya mamikê jî xweş e. Mamikên şeş bersiva vî nivîn e, kamilên nivîn. Hêlê me dibêjin cî, şûnê raketinê yanî. Ka çi dibêje? Şevê datên, rojê hiltên. Ev çi ne? Xweş e, waya jî nivîn yanî cî, cîya. Cîyê ku mêrê lê radikeve. Radizê. Ma min ke meyê hefta çibû, odeyek şuştî muştî, sî û du peya lê rûniştî. Ev çi ye? Weya hêsan e, çi bû em binêrin dîsa jî? Dew û diran. Sî û du, sî û du diranê me heye. Ma min ke me li vir qedîya xilas bû, min tenê ê hefta bersiva ma min ka da. Êdin jî hûn li derê li derekê înternetê li hevalê xwe bipirsin ka çi ye ne çi ye li jêrê vîdeoyê jî binivîsînin li xwe baş binêrin.